Boşuluk aga. Ana esir Laçyn oglunyň, Bürgüt oglunyň ýygnandy. Bular güldürip boňka. Hansinam? Ogluň bamy içinde tanajak bolýarmyň näme alyp gitjek bolýarmyň.
Synanyşarys. Gülüris leý. Bolmanda ýylgyrdars. Hawa-la.
Adam da Pojalak aga. Şu bäş minutjyk ýylgyrsa, bir stakan gaýmak içen ýaly diýýä de köne. On bäş minut ýylgyrsa, kurorta gidip gelen ýaly. Ýok, dur entek.
Öňünden bäş minut ýylgyrsa, gaýmak içen ýaly diýýäniň sebäbi bar. Hawa. Öňünden nawsýak stuç gaýmagy içmeli. Ondan ýylgyrmaly. Ýöne adam bir sagat ýylgyrsa, ömri on ýaş uzalýar. Hawa.
Hä. Ina sen näçe ýaşyňda Jumat? Meň ýaşym bilişiň bolmasyn, ha oglanlar ofiserlerden soraýaly. Şulardan sora.
Hormatly ofiser, siz näçe ýaşyňyzda Jumat? Baş. Otuz? Otuz ýaşyňda. Ynha, bir sagat ýylgyrdar sol, gyrkyňda gidersiň şaýyna. He, ynha, gyrk ýaş. Dogry-da walla. Şoň üçin hem gülki esasy iýmitleň biri. Adam üçin, ýürek üçin. Dogry.
Ester wagty ýadyňa düşýärmi? Soýuz wagty. Hawa.
Şunda başlyklar gysýardylar. Siz ýokary bilimli bolmasaňyz, brigadir hem bolup bileňizok. Başlygam bolup bileňzok. Onnoňa ýaşy ep-esli bolan adamlaram okuwa girjek bolup lömpede lömpe, lömpede lömpe zawoçna-da bardy. Ynha şo ekzamen diýip bir sahna çykýar, şoňa düşünseňiz. Biz soýuz wagtynda dörän zat-da. Şondan başlaýalymy?
Hawa, hawa.
Iki sany student şäherde duşýar biri-birine. Çau, bratok! Erkek! Ol institutda okýaňmy? Akgaňlar howwa şonda okýa. Akgaňlaram onda okýa. Nähili, ekzamen bermek kyn boldumy, bratok? Ýok-la, zybrym bäşlik bile geçdim. Haý! A sen?
Zybrym onluk bilen geçdim men.
Onluk bile geçeniň ekzamen berşi. Gel ber, gel ber, gapy açykdyr. Gir ber!

Iki sany akylly adamyň sowal jogaby. Aý eger olaň biri akmak bolaýsa. Beýleki giribilmezda onda mollum. Hä? Bereke hä? Hä ba bagyşlaň.
Hany nämeden ekzamen bermelidigini bilýäňmi? Elbetde. Hawa. Geografiýadan.
Geografiýa diýmek mollum, bek ýadyňda bolsun, jugrafiýa diýmekdir. Berekella.
Oň ýaly bolsanda men saňa gowçy taýynlandyň dämi? Ýatyp turman taýynlanandyr mollum. Onda ýekeje sorag berjek. Pažalsta. Şony bilseňem ýüzüniň ugruna bäşlik. Haý, daýym gowy bambitlapdyr muny.
Ynha şu iň öňki SSR-i bilýäň, şeýlemi? Hawa. Ýadyňdamy? Koneşna.
Şonda näçe sany soýuz respublika bardy? Şolary sanap ber. Onda bir neme bolmaly. Hawa.
Şonda neme bolmaly? Ol dokuz, on, on, on dört, on, on bäş. Ýigrimi bir, ýigrimi iki. Ýandyň.
Heý, daýym bilen kart oýnap ýörenler, ýandyň diýýär ýigrimi ikide. How, ýigrimi ikä ertäýdiň bilen, on bäş. On bäş erkek ýaly dillem boldum, saklaýmaly.
Bir, iki, üç diýip hemme kişem sanabilýä-dä. Atlary bilen aýt, atlary bilen. Pažalsta. Hany?
Hany?
Kartany göz öňüne getir. Daway. Şundan başlaýaý. Ine. Ýetişemogam boldum men sagty.
Ine, SSR. Doňdy. Iň ulysy RSFSR. Malades boldum.
Indi saňa aňsat bolar ýaly ýokardan başlaly. Özüňde-de aňsat bor boldum. Dik ýokardan başlala şony. Pribaltikadan. Pribaltikadan. Hany? Hany? Estoniýa.
SSRI.
Hawa. Hawa.
Aýdyber, aýdyber. Çekinmäň oglum. Ekzamen berýän senmi ýa menmi? E, e, men, sen daýym üçimiz.
Hani onsoň Latwiýa. Malades mollum.
Hawa, gidiber, gidiber.
Daýym gowy bombit lapdyr diýer. Heý, nirä barýaň?
A, gidiber diýmeýärmiň?
Men yzyna gidiber diýýän saňa. Yzam mama ýoň. Hawa, onsoň? Onsoň? Litwa. Malades, mugallym.
Hawa, düşüber aşak. Aşak? Hawa. Nähili aşak?
Be.
Le.
Le. Bele.
Bele. Belerussiýa. Bildim, SSR-i. Daş etdim muny. Hawa, onsoň? Onsoň?
Uuu, uuu.
Hawa, uuu, mollum. Uuu, uwlap durma-da, yzynam aýt-da. Dilim mukdabaý gitdi-ä, mollum. Ukraina.
Ukraina eseri. Waý kelle. Waý içim. Ukrainanyň gapdalynda köp bidim berýän respublika.
Bilmeýin.
Bilmeýin şäher how men senden respublika sorýan. Gökdepe. Gökdepe sorabak respublika sorýan. Bi. Bi.
Daýy. Hani?
Mo. Mo. Janlyrak. Mmm. Oýun ýadyňa düşýärmi? Goýun daýym agşam iberer. Men goýun diýemok, goýun etme diýýär. Başdan başdan goýun daýym. Hani?
Ma.
Hawa. Gö Gellimyratlaň gölesine döndüň low molla. Yzyny aýt. Moldawiýa. Moldawiýa sen bildim muny bildim lay.
Hany Kawkazdaky respublikalara geçýär. Ýör men galman mol. Üç sanysy bar. Üçüsi bar. Haýsylar?
Haýsylar molmuşalar?

A! A! Hawa, hawa. A!
Azerbaýjan. Azerbaýjan, mollumjan, daş etdim leý muny. Bagşlaň. Hany Aziýa hem Orta Aziýa taky respublikalara geçýä. Ýör, ýör.
Iň ulysy.
Iň ulysy. Ga. Ga.
Za. Gazanjyk.
Merezjik. Hä? Men raýon soramok senden, respublika sorýan. Daýym. Hany? Gazagystan. Gazagystan, bildim.
Özüňem aýtjak boluň. Sen bilen hem özüm aýtýan yzyndan gaýtalamaým oglum. Daýymam köp tokaý salam. Hany onda Gazagystanyň goňşy respublikasy haýsy? Şoň goňşusymy?
He. Şo aýtsyrmy oglum?
Haýsy? Şo. Te. Te. Hawa, hawa. Gyrr! Gyrr! Gyz! Gyz! Hawa, gyz murlum jan gyz. Hawa.
Bu ataşka göle motoruna döndü ulo gyzdyllap. Yzyny aýt. Gyz. Gyrgyzystan. Aý ne etdiň aý murlum, muny bildim-ä men. Gyrgyzystan. Oň goňşusy. Oň oň goňşusy barmy?
Hawa, tä, Tä, ji.
Täjigül.
Kim o Täjigül? Daýzam. Näme indi daýzaň respublika boldumy? E, şo depesli bar, o Kasym Soduň kabinasyny syganok, ow tüweleme. Täjigistan. Täjigistan esger bildim. Daş etdim muny. Waý ýürek.
Waý içim.
Ýykjaklaýby.
Ynha biziň goňşy respublikamyz özem köp pagta berýär. Şo haýsy? Gäwürs.
Hoow, men raýon soramok. Respublika sorýan. Bolýar.
Hany öz öz Özbegistan. Özbegistan eseri bildim. Waý öldürdi.
Waý ýykdy.
Nanny biri galdy. Şuny bilseň. Hemmesini özüm aýtýan näme?
Bekorny muny aýtman, aýdaryn men. Hany. Hemmesini özüm aýtýan.
Ýerinden gaýtalamaým oldum näme? Çehoslowakiýa.
Dur, dur, dur, o başga döwlet. Ýugoslowakiýa.
Olam edil şoň ýaly. Ine, seň özüň nirede ýaşaýaň, özüň? Hä? Özüň nirede ýaşaýaň? Eý-we.
Özüň nirede ýaşaýaň? Hok, indi araha toklakam, neler hata, neler töre aşyp gitdi. Näme, näme, dur-da, how, haýsy dilde gürlýäň? Aý, hiç dilde de gürläbilemok şum adam bolup, aljyk atýaň, how. Hany, aljyrama, how. Ýa, ata, ata, aşyr ketjeniň gaýrasynda, sapbykyllygyň bilersinde, aman ýetimligiňem, Hajatana tüwel edin geldi de. Şonuň ýanyna. Şu aşyr keçjeliň, aman ýetimliň, sapby kelleň, beýlekileň hemmesi bilelikde nirede ýaşýar? Nirede? Nirede? Nirede?
Eý, dadam-ow, oglum-ow, ol hemmesi biziň ýanymyzda ýaşaýar-ow şolaryň. Ýa, walla, nädeýäýem ony? Häzir men seni ýola saljak bolaýyn. Men ýolda mol.
Gaýtala yzym bile. Bor. Tür.
Türkiýe. Türki özbaşdak döwlet. Bolýa, bolýa.

Men. Heý, berekella. Haňra adam ekeni.
Is. Ispaniýa. Nätdi, golaýlaşdymaý, mol? Türkmenistan, bilmediň, ikilik. Haý, tüt, tüt, mol, mol.
Hatýa bäşlik. Daýym, bilýäňizmi, şlýapaly, neme, daýym häzir nemede, neme, salam. Sen daýym diýip duruň, soň kömek etjek bolaýyn, kartada Wýetnamy görket. Wýetnamy?
Hawa. Pažalsta. Ana, şu zolak Wýetnamda. Goý, berekella.
Ýökdejedir indi. A, paýtagty,
merkezi şäheri. Aý, ony-a biljek dälem. Wýetnamyň merkezi şäherini bileňokmy? Aý, ýogy.
Şu Wýetnamyň merkezi şäherini bileňokmy? Ýok, bilemok-da.
Şony bilmeýän bolsaň, men seň gözüňi oýaryn!
Hanoýda!
Berekella, bilýän ekeniň-ä. Hanoý! Wýetnamyň merkez şäheri Hanoý.
Köp sag boluň.